Lai hritlai, miphun hawidawt hna, CBA channel nan kut kan tlaih hna ti kha hmasa van chim ka duh. Tutan i aa video kan van piah dingmi hi aa Delhi khua ah Laimi tampi kan umnak ah khan a Lainu pakhat nih Aa Marami si mu. Mizo holh in a chim i nihi Marami si. Makhakha Burma huatnak le Burma refugee ralzaam timi kha huatnak kha fak tein bia chim i bia chimmi kong cu van kai hna la. A chim khawh in mah nu a konglam le a sining kha ka van langhter fawn te la cun a chim khawh in mihi a chim khawh in amah zong nih aa a lih hrokhrawl a zurit bu le Thil si lo dingin bia chimnak zong kha ngaihthiamnak a tuhmi zong kha ka van chim, ka van langhter ṭhan te lai, van ngai ṭheu mu.
Police min musita zanin ah hian Burma refugee ho in min muse police call karo baya police call karna hai

Kut an dawh ah Delhi chungah, India ram chungah kut an dawh ahcun an kut dawhnak ram neitu hi min hmu zit ngam ani cu. Come on.
A biachimmi ka fak ko lo ma. Delhi Siwan ah si i an kut, kut an dawhnak ram a ngeitu Kut an kan san khi an kan vuak ti duhnak a si. Le mah hnu hi aa tampi case a rak ngei cangmi le tampi sualnak mi cungah scam bantukin lih hrokhrawl chin in aa. Le a konglam hi tlawm palte ka van chim tal ah ka theih kho tawk tu ten ah khan ka van chawnh hna i hika hin amah a min hi Ome ti si kum kul le kum li hrawng, kum kul le kunga hrawng minung ti si. Cun amah zong hi a pa nih rak thih tak i a nu hi a hmeimi si, a pate hi khua sa i a pate nih a cawm i a ṭhangmi si. Le an auh ning cu Om Om I tiin an auhmi si. Le Tutan buainak he nika a buainak ah hin aa taxi aa pahnih zan nazi pahnih zanṭim nazi pahnih hrawng khan hong lawi an ti i nakhat kha taxi mawngpa hi an si. Taxi mawngpa he khan an si le mu cu taxi mawng cu zeitindah a si ti si ahcun mu cu taxi mawngpa cu tangka pek ding a ngei lo. Tangka pek ding ngei lo i kanmah lei mi kanmah Chinmi nih khan ah ti an hei zun hnawh i tlangval pahnih nih ah taxi man kha zabi an pekpiak. Le mi lio ah hin mah nu hi zu a ri tak, atu a chim lio zong kan nan hmuh ko la, zu a ri tak, zu ri pinah hin si ri rih mi si, si zong tawng mi rih mi si ti. Cun an chimnak ah a konglam a theimi nih Delhi ah a lar ngai i an chimnak ah cun zeidah a si rih ti si ahcun Pa Kyi Phe a tlong a leng i pa kip he khin ai kommi sin ti cun uh, amah hi tuipang khuami mizo taktak si lo mu mizo taktak si loin tuipang khuami mara district i khi saiha pin deuh te i atu Rakhine ram hei luhnak lei anmah Mara ram lei hei luhnak hi mikhi lei mi Mara district i tuipang khuami si le timi kha ka han van langhter ka duh rih. Lengmang kha konglam kha van si ta rih seh le uh, amah zong nih ngaihthiamhalnak kha van tuah ṭhan i cu ngaihthiamhalnak tuahmi zong cu a kan van ngai ta lai i an ka vuak i uh, an ka vuak mi kha si lo ti ṭhan kha makha thaizing tuk lila khan a van ti ma cu a tinak a ruang Zeiruang si timi pawl hna cu ka van chim ṭhan awk lo. Ka uk lo kai a ka hmuh mi um minlo hrethiam tukin zingah refugee ho in a kut min thlak ka lo ti kha i ka lo toi sual a i ka lo hre sual a chan cu kei pawh ka lo kai a ka hmuh mi Siwana welfare president te hriat em em ka nei lo a uma nghakin timi kha khami kha i ka hriat zin le ka hriat ko mawn em em nih a bak hi hriat ka nei lo a khakha i nizan nget tuk in zing dar sawm pahnih le dar thum in kar ah khan anmahni ho nena i in eng lo zawk kha kan ni ti kha ka lo soi duh a i a chhan chu Myanmar refugee ho anga khan i ka lo ngai a a poi poi khawp mai a i min lo hrethiam dawn nia ti kha ka soi duh. Ni te cun i ka hriat sual palh vang a nia. Anmah nih paw president te, an hruaitu te hi an hmel hi ka hre bik emem lo va. Chan cu i helam ah kohhran ah ka in hmang manh lo va, ka in hmang tam lo va. Cun in ṭhian te hi ka nei lo vang hin tute nge president nih a, tute nge i hruaitu ni te hi tumah ka hre lo va. Cuvangin nizan ah a thim zingah te lo nipok nen khan i kan in ṭham ta nuai nuai ta mei ni kha ti kha Ka lo soi duh ni seh, cun in refugee ho kha an lo ni lo an i awm e ti kha ka soi duh a. Refugee ho te cungah pawh khan aa ngaihdam ka lo dil bawk e aw. Min khawngaih takin min lo ngaidam dawn nia. Nangmah nih ho in kut min lo thlak em maw ka tia. Chuvangin i ka lo soi ta kha nia.
Si. Aa ngaihthiam hnanak a on lai ah amah lila nih van chim ṭhan. A ṭha. Sana belte mi hi ngaihthiam a hernak a chimmi hi a thaizing ah hin mah zan ah hin palik an auh. Ah, Burma refugee ah kut a hong dawhnak ram a ngeitu minung cungah kut a ka thlak timi a chimmi hi zan ah hin palik auh hna. Palik auh i khet a ser. Khet a ser pinah Culawng siri loin a thaizing ah hin palik palik sin ka ri i khet a ser khet a ser i makhazang i ummi vialte a theihmi minung pawl kha auh tikah a chimmi pawl hi lih le lih lawngte si ti kha a pawngkam ummi nih a hmumi nih khan an chim. Zeiruang ti si ahcun taxi man pek ding a ngei lo i a pawng tlangval pali nih hin tlangval pahnih nih hin zali an pek piak ti kha a pawng mithmuh nih ṭha tein an chim. Cun amah zong hi kut an thlakmi zong si lo i ah zu a ri i ci a ri. Mihi pinah hin ka mit kai khawn, ke ka hmai kai khawn, hika kai khawn a timi zong hi a si lo. Case a tuahmi zong si lo i kut par an tongmi zong si lo i uh, amah tu zu a ritnak le si a ritmi a rit lungtu in a tlukmi le ai khawnmi tu si ti kha a pawngkam min an chin. Cu lawng si rih lo in a pawngkam i mah lio i a buai ten lio ah khan a vei nih upa pawl minung aa tam vial nih khan aa pali panga nih khan an tlaih an tlaih le mi an tlaih lio zong ah hin a taitu pawl zong hi a thawk len hna ti kha a hehta mah nih hin a vuak hna ti kha an chim le cucaah cun nakha case kha a ser ding ai tim Makha minung pahnih nih hin an ka vuak ti dingah hin kiss ser ka i tim. Ai tim nain makha a hlawhtling lo an ti la cu. A auhmi hna nih khan an bawm duh ti lo. An bawm lo ti tikah thil sining kha fiangte sin palik sin an chim tikah khit kha ser awk ṭha lo. Cucaah cun khit kha a ser khawh lo caah a ningzah lungin atu ten ah online te bantuk bia chim hi a si. Le mah nu hi Palik le upa pawl zong nih Mizo pawl zong nih an timi cu miphun kong ah Burma ti bantuk miphun kong ah hmailei ah mah bantuk chuah ti hlah ti kha an chim. Miphun huatnak pakhat le pakhat a rem lonak, miphun kong hi thircawi in miphun pakhat le pakhat an iaknak le bia chim ti hlah ti kha an ti ruang ah hin amah zong nih atu bantuk in ngaihthiam lonak he a chimmi a si an ti. Cucaah cun mi lawng si rih loin mah bantuk scheme zeitin hlah tuah a rak tuah rih hna ti si ahcun ah kan Kawlrammi minung pathum Delhi ah kum thongni le kum kul le kum thum lio ah tlangval pathum kha ah an ka sualpi tiin case a rak tuah hna le atu tiang zong khawt an kai peng tlangval uh, vei pawl zong cu. Cu ten zong cu zeidah a si ti si ahcun tlangval kha amah nih a chawnh hna i a chawnh hna i amah nih a chawnh hna i tlangdal kha an umṭi. Pakhat kha kaa dangah a riak, pakhat kha zu an dingṭi hna. A dang nih khan an kaa dang an riahtak. Le pakhat tu hi zan ah amah lila zong nih a tuai tuai i macun Mucu a tuai tel lio zong cun mi hi nu hi aa a thi aa khi a tanglei thilri hi ai rawk pah caan hin a operation ai tuah i a mi an ka rawk ti tal zong hi a chim tu a chim mi si. Le cucaah cun a ni hi a a tonlen ning rak chia ngai mi si. Cucaah cun mah ten lio i kum thong li le kum thum kul le kum thum lio i scam kan lai mi kanmah Chin miphun tlangval pathum scam rak tuah lio hna zong hin a dawh tein tangka ting sarih a rak liamter hna. Ting sarih rak liamter hna i amah sinah hin uh, India tangka in ting thum bak hi a phaisa lung bak an pek. Le ting li hi amah macu ten lio ahcun amah Mara community timi rak ummi minung zong nih an rak chuah hnawh duh lo. Sihmanhsehlaw minung pahnih nih hin an rak chuah hnawh ve i a lei kan phun in kan dirpi ti bantuk khan an dir hnawh i tangka ting thum hi ting sarih hi a mi chungah hin amah ting thum pek si i ting li hi rak kan pe u law a nu hi ting thum kan kuat lai i a tlunkalnak ah aa tingkhat he kan hman lai ti khan an rak ti. Cu zong cu aa zeitindah rak si ti si ahcun cu zong cu aa tingthum le tingli tingkhat ti bantuk zong cu a nih hnu ah an sin rak phan ro lo. Le chim duhmi cu misual le sual lo ti bantuk i kam kan tiar tikah hin aa ruah awk ummi cu tu lio caan ah tha tein dothlet kan hau. i ralrin ding mu. Phaisa har, phaisa pawl a har, sihmanhsehlaw phaisa hmuhnak lei in minung scheme hi a tuah khawh, tiza cuai khawh in hi bantuk in pawcawmkulnak zong hman khawhmi si. Cucaah cun ka chim duh cemmi cu tutan ah ka von langhter duhmi cu uh, kanmah Chin miphun cu Mizoram ah kan ram buai ruangah kan i dor ko. Sihmanhsehlaw Mizo holh holh i a rak holhmi paoh nih hin ah kan ram ah hong an rak i dor pek ai ti bantukin thil sual kan tuah le Burma raltlan te hi ti bantuk Burma ti bantuk i kan i ti lengmangmi a phung si lo. Zeicah ti si cun Mizo zong Chin miphun zong kan thawhkehnak taktak cu Khrihfa kan si ti hna i kan biaknak zong si ah miphun kong le Burma le Mizo i ti ti ding selaw. Zeicah ti cun kan cikor in van tuak dih si ahcun saihat kan cikor van tuak dih si ahcun kan tuak khawh dih kan thluak nih a va phak tiang lawng khi kan hai dawi khawh hnga sihmanhsehlaw khi pin lei i a va kal dingmi kan tuak thluam mi cu zeidah si ti cu kan hnatlai dio. kan tlaider bik si cucaah minung pakhat nih thil sual a tuah le pakhat nih kan i ti sual le poipang um sual ah hin miphun kong le miphun kong he a thlir choi lo ding hi a biapi mi si le tu ten ah mah nu hi zei si zong ah delhi a um mi si delhi um mi si i kan miphun hoi hna na ral hau Cucacun na na ralrin lo si ahcun hmailei ah nangmah zong aa na tong khomi si. Le cucacun rak i ralring cio u. Na na ralrin lo si ahcun hmailei ah mah bantukin aa poipang na tong kho ṭhan ve. Aa ti kha van chim ka duh. A ruang cu kum thong ni le kum kul le kum thum lioah tlangval pathum tangka India tangka ting sarih bak a rak liamter cang hna cu. Tutan zong hi case ser a timh nain a case ser dingmi kha a pawngkam ummi nih palik sin palik sinah thil sin fiang tein an chim. Palik pawl nih amah lila zong an cawnpiak i an zum lo i case te pawl rak ngei cangmi si. Case hi tam tuk ngei Delhi ah hin case hi ser ding hi voi tam tuk te a chuahpi zungzalmi mi khi phe. Kha bantuk khan mi a tuah zungzalmi si caah khan palik nih a zum ti lo. Cucaah cun amah zong nih palik zong nih timi cu Miphun kong hi fak tuk in mah bantuk chim hmang ti hlah, miphun kong hi mah bantuk chim ti hlah ti an cawnpiak. An cawnpiak pinah khet a ser khawh ti lo caah atu bantuk online hi ngaihthiamhalnak zong a tuah ṭhanmi si. Ngaihthiamhalnak a tuahmi cu kan i lawm, sihmanhsehlaw vei ah Khit kha ser kho sih law khit hi a ser lai i tiza cuainak kha tlangval pahnih hna kha tuah ṭhan ṭhiam a hun. Cucaahcun harsatnak a ton lio ah a bawmtu lila hawidah kan chim si cun uico zua a zuatu pat a thek sih i timmi nu si. A bawmtu taxi man pek i taxi man zali pek awk nei lo in zali a pek piaktu hna tiza cuai ti Milik sinah thongthlak a timtu nu si cu kut an ka thlak tiang. Le cucaah cun ho cio nan si ah rak ka ralring cio. Cucaah cun uh, kanmah miphun zong nih a ralrin dingmi cu mah nu hi a ralrin si. Cun pawngkam kan kalnak zongah mi sin kan um lio si i uh, kanah kan nan dor lio si i uh, cawlcak le umtu hna zong kan thiam ve hau. Sihmanhsehlaw kamkhat lei mizo zong nih uh, mizo holh a rak thiammi pet ai ka si. Tangkai cu tuipangmi si caw, Mara district si caw, ngacu i Burmara tlang hei ti bantuk kutdok an rak ṭuannak a biafang kha fak tuk cu. Le cucaah cun amah zong a cikor bantuk cun Burma mi Chin miphun Mara district Mara bak si mi kha cun mi nih dah kaw Burma Burma hei ti bantuk miphun bak an ti cu. Le ka chim duhmi cu kan cikawr he va na tuak dih hna usih law ai tlai timi chin le lai le zeiti um lo. Tak ahcun Khrihfa kan sinak kan biaknak in kan Bible ca i kan kau riang sesin Pathian nih Evi la adam sek hna le Evi la adam minung hi a karh dingmi kan si ko. Cucu lo zum si ahcun pakhat le pakhat hi miphun kong le sei a soi ding a soisel ding lo. Na ram mi ka ram mi ti zong a soisel ding lo. Cucahcun ah miphun kong te hna ah fak tuk in hmailei chim ti hna lo a si. Cucaah cun Mizo lei kan unau zong nih ah kan ram ah a thong i dorpet kan ram ah a thong ah an ram hmunhma tlamtling lo pat ti bantuk in bantuk in miphun neknak zong hi ho cio pom nih hrial zong hau si ti kha ka han vun chim chi zong ka duh le rak ngaitu vialte ah Nan caah ṭhat kan damh sual si ahcun baka ka kei nih duhmi si chunhram ṭha ti hna u.